Ka icito i Baibul i buk me Carolok, waco ni tye kwayi dano ma romo angwen mapatpat ma awakagi pe kibikanyo i lobo kany. Kwayi dano angwen mapat pat ma awakagi wi lobo pe twero kanyone en aye laming ma oyeng ki cam angeca me dugu dako ot angeca obedo haus gal angeca me dugu dako ot nyako ma gidek tugi ka onongo ka gange. ki dong opii me dwogo kabaka wuneno laming ka oyeng ki cam kit ma pwoyo kwede lok ata laming ka oyeng ki cam tamo ni pekone dong pe i lobo pien pekone tye mere en cam keken ki yengo. Dong Acholi, aneno laming ma oyeng ki cam tye ka timme ni tye ka gengo nge to ma oneko Acholi dok oneko Acholi lutino Acholi pi mwaka madwong. Man in ibigengo nge to ni awene? Angeyo ni icoko cam i te mejane gire, but ibigengo nge to awene, kun to-ni acoliko ducu ngeyo ni to ma tye ka neko wan macalo acoli en aye otemo awany, en aye lutino pa awany. Ibigengo nge pi mwaka adi? Lobo acoliko weng ngeyo ni otemo awany en aye o-leading. wi NRA me kelone i lobo Acholi. Otemo awany en aye otelo wi to me rok man ma tin tye neko Acholi ni en aye otelogi ni kelogi paka wa i lobo Acholi. Otemo awany ma igengo ngeye pi ni omiyi cup nyo omiyi pig dek-ki. Lutino acholi ma odito makongo ma guto i muni weng koko tye i wiye to mapadi padi ki bal ma otime i lobo acholi koko ne tye i wiye pi man ka in itime ni igengo nge otem awany kacel ki omegine lutino pa awany lobo acholi weng neno in calo me roko lobo acholi neno in calo me roko angeyo pol acholi mapol guling gang kenyo ki cwercwiny pe gitwero lok ento an macalo Daniel Coka the voice of the voiceless an macalo dwan jo ma gipekke nyo dwan jo ma dwangi peke Atye ka loko pekogi. Co in ma iyeng ki cam ka en lutino ego ma kineko wegigi ma kiyako ngomgi ka i nino mo gudwari ci pe ikeji ka i nino mo en lutino eno ma kineko wegigi kineko wadigi kiyako ngomgi-ni gudwari. pe ikoki ka ikok ci cwal kokoni i kom pig cup pien laming muyeng ki cam can ma kelo i wi lobo wi lobo pe twero kanyone tye i Baibul dano ma ngeyo kwano Baibul weng gingeyo wang buk enoni caro lok cit icaro luk cak kwanone from cura apar dok kene dok kene piny ci ibinongo lok ma awacci-ni. Dano ma kweyo dano ma romo angwen ka gine kiweko kimiyogi kare can nyo peko ma gitwero kelone i lobo wi lobo pe twero kanyone en aye laming ma oyengi cam, angeca me dugo dako ot. Nyako ma gidek tugi ci oce onongo ka gange opii me dugu kabaka neno Museveni ma tye opii onongo rifrijia donyo i Uganda acholi ki Uganda guweko dugu kabaka oneno awaka ni lobo tye ka kanyo kanyone wi lobo pe twero cirone co man dong aneno dong kitye ka pito laming dok laming bene oyeng ki cam laming ma oyeng ki cam awaka ni itwero pien peko ne cam keken dok ka oyeng tamo ni wi lobo ni weng mege dong gin ma tye dano me i acwali guweng ni ki pete tere weng ki ngeyo ni General Otema kacel ki omegi ne gin aye gitye ka yako ngom i lobo Acholi. Gin aye gitye ka konyo i yako ngom i lobo Acholi. Gin aye gitye i yako ngom dyewor ki dyeceng i lobo Acholi gubugubu kun gicato bot ludito mwony pa UPDF ki dong bot Rwandese Tutsi. Dano weng tye ki ngec kun giwaco ka maleng ni wa peko ducu ma tye ka timme i apar ki i kom lutino ocwele mukene-ni ducu otemo awany pe gicinge iye ci dong laming ma kipito ki cam tye ka tamo ni bino igenge I sharing video kenya i YouTube ma nyutu Kine Secretary General Richard Todwong gugamo kwede ciling me pol makato pol pyeraryo ma onongo tye i ngom pa Erineya Oryema gugamo ciling eno ni ki i Ministry of Energy. and minerals tye inene tye video eni nyuto ka maleng kite gutongo ki yat video eni nyuto ka maleng kite Secretary General oto dwongi gukelo ki greader gubaro yo paka ki ingom pa Erinia Oryema ocito paka wa ka ma gitye i myerone i ganggi. Tye i nwoya ka ma mac dong lyel iye maleng loyo weng. Ot pa Secretary General Richard to dong pe kenyo. Richard to dong ogedo ot madit ma tye calo palace i nget pa. General Tema ki dong me adekke tye Roy man omin McDowell ci laming muyeng ki cam tye ka timme ni igengo nge lok ada, ada yam genge acodo wa ada rii dok ada pe rucce ada gak kenyo. Ada pe cito ka mo, ada pe rucce, ada gak kenyo, dok ada pe genge. Co wabineno mwaka adi ma laming man ma oyeng ki cam ni obigengo kede nge to man ma tye ka neko Acholi, nge to man ma tye ka mwonyo Acholi, nge obibi man ma omwonyo lutino Acholi otyeko weng iye. obibir me omwonyo lutino acholi ku weng iye omwonyo lobo acholi ku weng iye laming muyeng ki cam tika itime ni igengo nge ibigengo nge pi mwaka adi co pe ikoki dok pe ingweji ka in mere eni ma escort mo peke ni ayela pe escort mere tye mere cam ki i mulengi. Ayela pe, in ibineno giri, ci ibikok i kom mingngi onyo ibikeng kok i kom cam ma iyeng kwede, ni en aye okelli ming, okelli peko. Co gin ma tye i lobo acoli. Dano weng ngeyo ni peko eni jeroto dwong aye tye kedone ki ominne Secretary General Richard to dwong to dwong time ni kanne pe bi kanne awene ada ko yam kanne lok ada gak kenyo do gak kenyo kite kigenge nyo kite ngo pe ruce dok ka iloko lok ada you have nothing to regret ka en secretary general to dwong waco ni en pe gamo ciling me waya mac ma okato ki ingom gang Elnayo Ryema ci wek en obino mok cadene do tinda aketo vidio ma nyuto kite gitye timo jami weng kite gubaro kede yo weng neno vidio weng aketo kenyo ma tye nyuto jami weng ci dong waneno laming muyeng ki cam dok ka ma obigengo nge Acholi, buk pa luryeko waci jami weng tye ki karene ya. Jami weng tye ki karene. Kare tye ma wan bene wabidunyo pig wangwa. Kare tye. Co omedde ki pito lamingi cam. Ento laming ma otiko pirene ki cam-mi weko olok mingnge gire, ento en Eskot pe bote ba, en mujinga mo pe ma gwoke ba. En bene pe ito wa bodaboda ba, en woto ki tyene me dok gang. Ci ayela pe do, waketo wangwa, winyo oyet acwodi ma woko-ni weng, ento acwodi ma woko-ni. madwong ata gitye ki ciling madwong dok madwong loyo wa jo ma tye i gamente lutino acholi mukene ma gitye woko gitye ki bijinec woko kany gitye ki ciling ma loyo wa lobo Uganda tye ki ciling ma loyo NRM gavment olu. Pien laming muyeng ki cam pe ngeyo pien pe owoto, pe ngeyo eno-ni. Ci dong ka i nino mo en lutino acwali ma woko eni ma iyeto gijwi-ni ka i nino mo guoro dola mo manok i komi pe ikoki laco. Ka guoro bene latin dola mo i komi ci in ibineno aduki pa dola. gin ma doda bitimo i komi gang kenyo, ci in ibineno ni miu kare rac dok ming kemo rwode. Ming timo ngo? Ming kemo rwode. Ming kemo rwode, pe kemo ngat mo mapat. So, laming muyeng ki cam, kong imedde giri ki miu nining? In ibiye ni wi aita kare romo dek.